Na dies nuebe dies dos, Horacio cu su ruman Luis Sprok a bolbe Corsou y hunto cu Dodo Palm nan a lanta un negoshi di cahiorgel. Te dies nuebe cuarenta, Corsou a percura p'e cahiorgelnan di Antillo. Den añanan cuarenta di siglo pasa, Rufo Wever a lanta su propio fabrica di cahiorgel. Despues di eksperimentá ku e kahiòrgel di su omo, el a traha su propio instrumento ku el a estrená na un fiesta na kas di Francisco Cruz. Loke p'e a kuminsá komo un hòbi a desaroyá bira henter un negoshi. Mi a lanta den un kas kaminda muzik. Tokamen di piano y trahamentu di cilinder pa kahi orgo tawata de gewone gang van zaken pasobra nos a lanta den esey no ta hoort dat ta parti di e bida ku nos tawata tin y su pashon pa kahi orgel. bon semper ma semper mi a conoce ta ta traha su cilinder ta claba e tawata tin su hendenan cu ta yud'e. Despues un dia mi ta ta laba auto di su ruman muhe Lydia, Lydia Weaver, anto un dia Lydia puntraha mi, Gisby paki cu bo no ta bay yuda Rufo un dia? Abo mi bisa ami no sa kico Rufo ta hasi. Oke e rufo ta ta un hende ya niun hende ta mir'é e ta un hende masha keto na su kas e ta gusta òf hende bin mi esei kidje bon pero anyhow ligia a puntra mi anto e no bai esei kidje anto el a haña manda un kariño pa mi anto el a haña konfiansa e anto ta konfia hopi hende no anto bon dor di konfiansa anto. El a muntra mi si mi ta kere ku mi por klaba p'e, klaba p'e ora ku anto ta sinti mi kai ora. Bo ta mir'é, bo ta bisa mi djispi dale bon pa mi p'e muzik ta sali dushi. Miéntras ku na Kòrsou e negoshi di kaiòrgel tabata den man di diferente persona, na Aruba e genio Rufo Wever tabata hasi kasi tur kos e mes. El a komponé diferente piesa, e tabata areglá Marka i klaba si lender. Rufo a komprondé fo'i un prinsipio ku e kahiòrgel tabata un instrumento ideal pa konservá nos folklor. E tabata konosé e partituranan di kahiòrgel di Horacio Sprott i el a orientá su mes riba e patronchinan rítmiko ku tabata apliká. Rufo tabata un areglista genial. Despues di fayesementu di Horacio Sprock na diesnuebe kuarenta i nuebe, Rufo Wever a keda e úniko den nos region ku por a traha silender pa kaha di òrgan. Sin embargo, e episentro den konstrukshon di silender ta rònt di aña diesnuebe sinkuenta na Aruba. Kompositor Rufo Wever tabatin un persona hopi solisitá pa su areglonan. Kahanan tabatin doño, no? Kada kaha tabata pertenesé na sierto personanan. Anto nan ta ta trese e kaha kas i manera nan ta bisa pa kambia silinder, pa hinka piesa nobo. Nan ta bin ku e kaha i òrgel ke men la mester biehu kaba, ke men e muzik biehu anto nan ta hasi muzik nobo, ke men ta traha otro músika riba dje. Ata nan ta bin cu ene nos ta mester saca ranca e clavonan, saca tur e clavonan, anto Chechi cu mi ta keda su un famia dje anto e ta haci tur cos cu e rol, cu e rol e ta placa e ta hinca cos den djel pa e rol keda limpi bek, anto ya Rufo ta bay e ta e ta teke teke teke teke mi bisa cu cuanto as cu ne pero e ta haci el anto nos ta clabe. Su meta espesial tabata kahi ora su tabata ta forma parti ainda di folklor di Aruba, ta mantené un folklor ku tabata eksistí di tempunan di mi bisabuela mi ta kere no, pero mantené un folklor i ademas esei tabata su trabou, meskos ku ami bo bai un ofisina bai traha esei e tabata biba di dje no. E tata la ke manera un sekreto, no? Ke men, e ta bai, e ta bai den su kambra así, ami so ta keda den, den e piso lugar pa klawa mi, mi, mi, mi, e ta bisa mi silindro. Ami so ta klawa mi silindro trankilo, i despues e ta bisa mi djis, Bey, awor bo a bay e kas nomas, nos bin, nos sigui mañan. No e asina ta wordá. E ta bin bishá un rat, dispé e ta bai bèk den su kama, oe. Nunka Rufo a kompartí su konosementu ku ningun hende. Despues di morto di Rufo Wever na dieznuebe e setenta i shete, a surgi e peliger di un bashí na Aruba pa loke ta fabrikashon di silender. Pero despues di a eksperimentá pa hopi aña largu, Alfonso Buchi Boekhout di Paradera a dominá e téknika di marka silendro. Ta asina ku na aña sesenta i sinku mi sa a drentame un pensamentu. No pasó tempu mi ta mucha yòn, mi sa bai ku mi rumannan sali ku nan, anto bo sa mi ta sinta ku masha atenshon skucha kaha. Mi ta puntra mi mes di kue kue bo ta sona asina? Mi ta sona masha bonita. Bo ta skucha nan e melodia, su baho, su kompañamentu, anto nan ta klòp bonita. Anto un dia ma ma sinta ma pensa buntu den mi mes, mi sa ku ta Dios ta inspirá mi esei ta kiko, pero m'a bisa, si e òmber ku ta pone pia esei, mi ta papian di Ruth Weifel, si awe mañana ke i muri, kiko ta para di nos? Ka York lan. Anto e ora, e momentu ei. A dentra un pensamentu pa mi kumsa bay purba. Buchi a haya un kaha bieu di un amigo ku tres silender ènkel di Rufo Wever. El a isolá su mes pa studia e kahiòrgel profundamente. Despues di tres aña el a logra. Anto ora ku mi a klaba un selinda, mi promé selinda, un hopi bon, anto mi a skibi Rufo un karta. Mi a manda pidi Rufo si mi por trese kapes ku cheles e por nan idea. E no kontestando. Despues man registá un karta ma bole mandun pa e trobe. E, daga nos papia komané ke ta, e tempo e ta kelen Maduro a skibi e karta pa mi. Anto me no kontestá mi nada. I segun ma tende for e hende, kela bisa mi kabet na bon. Paso dia muri kaha kaba. Pero ma sigui ku mi esfuerso, un dia ma kohe kaba e toke pari, e toke pari buska asfixia. Al a sabi fde cu Ra bin para scucha, pues fela bai pa den bek. Y nunca Buchi Boekhout a topa cu Rufo pa nan discuti e tecnica di traha Cahiorgel. M'a tende si cu nan ta tin un entrevista un biaha na television cu ne, nan a puntre over di mi, anto el a bisa nan cu tempo mi ta bai pone pieza boven. Rufo Wever tabata spera cu e Cahiorgel lo a yama atencion di hobennan. Buchi Boekhout ta percura pa nan sa con pa traha e caha di orto. Yahwe, mi ta sinti mi orguyoso cu maya cen esta scol cu mi por pas'e pa otro. Si bo ta pica, bo sa ancontra bo ta muri cu bo capricho bay lakele. Ta hende bunito pa esey. No, mirando cu nan ta dunando les actualmente y e interes cu tin pa hende bay les, mi ta kere cu e futuro lo ta. Di cahe orta ta bai ta basta ya basta grandi na Aruba tog. Bon na Kòrsou awor aki no tin hopi hopi fiesta mas manera antes. Por bisa bo tin algun fiesta ainda algun no mashá manera antes no tabata haña dies car ta toka un aki un aya awor aki mas si toka uno ta di bai na tin mashá mashá mas. Dor di cu mi ta kere e hacidor di fiestanan no ta haña vergüenha nen, e fiestanan no ta bay dor mas. Laga nos ban spera cu aki un par di aña mas, cos lo bin bolbe bira normal manera tabata ta, pasobra awor aki si e ta flat. E no ta manera antes mas. Tiene tabata toca dje biernes, dje sabado, dje domingo, den siman, hasta menti aña, pero awor aki mas no. Si tin un tocada ma e ta esnan cu ta mas ariba, mas alto, nan ta haña e esnan cu ta mas abao.